Apwoyo tutwal me neno cal ki dwan ma Claude Omona oyubo eno ni mon kombeddi ma gitye ka cato muyeme kwo gitye ka medde opat iwinyo kit a gubedo ka waco ne kombeddi ni ibolo ni cup pi dwe ibolo bene ni cup pi nino acel nino acel acel gibolo alip alip aryo dwe ki dwe gibolo alip abic ma ineno kit a kombeddi eni dwe me muyeme ko muyeme ocek kane ni ca anti na ocero odu ki gulu awo maja eni ni kelu muyeme dong Gunia oluwo wa ki gang me kombe watye ka camo mukene wayubo juice weng kwo wa mere olok ka kombeddi ki muyeme so ka ingeyo ni muyeme cek kare ki kare kun bene pe ibi pito pe ibi keto investment mo iye ken mono eni gukati kacel me neno ni olo kwo gi kor lok ki ngo ki cato muyeme eni biacara maber pat. Muyeme tye ka cek madwong an ma laco ocito i nindo apar dek mo acito i oyami Wabedo wawilo baket en kit ma en gucano eni wawilo baket ci wakelo kilwoko maber ci wanyongo i nge mutoka ci wan bene wacwako kor biacara ma nongo kitimme me konyo mon mapat pat ento eni was not in guleni watye ka waco gin ma otimme i yo yam dong gin ma pire tek ma tye aye ni Myeme tye seasonal, dwene en o dok ka mo dok rwenyo ma nyutti megiwa ewing ni lumegiwa ma gitye ka timo biacara myero guket cenigi karacel me neno ni diki dong ka season pa muyeme ko wabicato ngo. Pien ka kumeno koba doko bene tek pien cene ma in ibigwoko kumeni myero dok ka ikwo season otum ka dok ikwo season moni me muyeme ma bino dong apar apar acel-li Ka dok icati, dong wanyutu ka gin acata pe i kin eni ibitimo gin ango? Eni weng bino ki planning. Ento amito awaci, pe wacayu tic, watimo gin mo keken ma waromo timone tek ikeli wa cene. Cato muyeme tye kenyu, cato jemi cam tye kenyu. Nino acel acel dano mito camo kit kwai cam mapat pat. Ange ni ka muyeme oa, wun wuai wucito dok i mucungwa. Ka mucunga otum, wucit i nanaci.
Tyem jemine weng bino papat.
Nanaci romo bedo kenyu.
Dano yako ayang botwa kuca onongo pe waneno wa watermelon. Ki nino aneno, aneno ki nini dano tye ki watermelon, acul tye ka pito watermelon.
Yes, dano tye ki watermelon ma inongo nongo ki kako iye nongo ileng ma itye ka neno i wi adimaya. So, all these things should be transitional business. An amito wacci ni an bene atye, bedo ni calo iloka, Kombeddi ma loko ni season me pa lutino me dok cen i gang kwan, lutino ma gibino ka tuko ki lutinona, lutino ma tye i corridor i ce i nge corridors kit ma nongo dano lanes ma an abedo iye ni, wan eni kombeddi nongo waketo an open door book shop awaco woda ni woda otim awaco ni neno eni is your time to make money cene ma in inongo school fees bene tye kenyo, Me timo ngo? cene me shopping bene tye kenyo,

Ento inongo ni. Wukato ka kwee inyim otwu? No, tye
i dog yo.
I dog yo, ento cok ki ngo? Where we have a cafeteria. Now, dano bino i cafeteria ka cam ka timo ngo kini? You are renting a place, it's it's fifteen thousand per day to rent veranda, nget veranda pa pa lalonyo moni. Ma bene en tye ki dukanne kenyo, ento en dukanne ni tye ka cato dek. Dong ngo mo atye ka waci ni biacara ma tye seasonal myero inen kit ma i timing kwede.

Dano tye ka timo gin mukene, komiti gitye timo tim i kom, nongo tye kunu. Wapwony lutino wa bene yo me nongo cene because at the end of the day an pe aromo bedo ka kwanyo cene cawa wai ni hey daddy pocket money kwanya, akwanyo ciling adi ma atye kwede ni? Cene pe tye cawa weng. Line tye open kadi bed nongo pe iboko lokke kany, in bene bed ki kero me goyo cim imed tammi nyo dwoni i kom lok eni-ni. Tye open, cwal bene wa message 0753180767 But, nongo pud wamedde i kit me miyo tips me me lony. En aye dong komedi gin ma ladit lobo tye ka waccone ni ni ngo? Ahh olwongo leb mot ni olwongo ni ngo? Ahh mid middle income Status. middle income status wapwony wacako nining? Wacako ki pwonyo lutino ma megwa. Ahh Amaro ni itye ka pwonyo lutino. Ni kadi bene tye i opic ki gang jami matino tino iromo timo ne mon ma gitye cato muyeme eni ngo mukene ma giromo timo ne there's kombeddi kombeddi ka ber gicato whole sell but kong kom alokke lok ni value addition mon eni itami giromo medo value ikom cato muyeme ma gicato ni. Atamo ni myero gumedde anyim me neno ni wacato muyeme ka watye ka cato muyeme ikin wa keken wa ni mua tye ka camo muyeme tye jo mukene ma gilworo camo muyeme wai an ka acamo muyeme alworo kolo laka Dong moni ma gilworo kono lakgi ni, Ka onongo wan watye ki lakodi macin ma kibiyo ki juici, ma in iwaco ni laki koni ilworo kolone ni, wan opire watye ki juic. Waketo lakodi i filters moni eni ma weko juice ngi- bedo mangic. Ento en Dong en wan onongo pe pe ocito ka- gutwero papat. No, people are having it, Emma. An aneno i Wai gulu. dicaro kwica, Eni mon, jo ma tye i kin kastom gi jo ma tye i ongako gi eno ni, Deya deya, tye kin mukene ka ma in iwoto iye ba Emma, ma ki cato iye muyeme calo eni we i nongo nongo mon moni gitye ka biyo mucungu, ginanaci, i nongo mon gine gitye ka biyo pineapple, passion fruit, matunda, i nongo mon tye ka biyo cwa, dong ka i tye ka biyo cwa, is it possible ni pe iromo biyo muyeme? An acito ka moni ma nongo jo moni tye ka biyo tuku. Which is very complicated am. Tuku bee ne ka bed tek da. Nyamone wa nyamone pud pe anyamo oyaka yang. Eeh pat laki pe cel.
I've never tried ento ka inongo ngato ma waco ni eni eni eni eni juice pa tuku I will definitely want to drink en aye bene atye waco ni in iwaco ni value addition wate waket kong ni mon eni this time gutii matek gunong gin mo ento diki maca wan omyero waco ni bene muyeme pe dong muyeme pe dano wilo weng ba Emma Muyeme ma tye ka top Dok muyeme kombeddi, baleo.
muyeme ma Ka tye ka pe ka top pe kiwilo kombeddi nino aryo, onongo dwong baleo.
loyo muyeme ma kitye catoneo. Dong ma tye ka top-pi myero kitim ki ning? Myero kicak diyoneo, kibiyo wek obed o in ne reserva. Ento wek ineno, dano onongo gicito koni mui ni muyeme dong odoko dwong, dano gipe ki ginatima, kibino kiwilo becen pa muyeme ciling alip acel. Eni loss madit ki bot jo ma tye ki ngo? Tye ki muyeme. Ento profit madit bot jo ma tye ki faktori nyo cuma ma cito ka ngo? Ka yubo juic. Dong wan wagoyo plan aryo ni lacen ka kombeddi muyeme wa pud tye watye cato eni awar war ni diki maja nga ma tye ki muyeme ma romo wilo muyeme nga tye ki cuma ma romo wilo muyeme wa madwong wek pe wago loss. Muyeme wa odong ka becen onongo tye ka cito alip acel Kobedo waromo cato becen acel alip abic abiro. Ento ka pe watimo kumano, loss bene bedo tye. Ki bene, amar pat ma iwaco kwede ni, Ka dwe pa muyeme dong otum, ibitimo ngo? Matunda tye, mucungwa tye, watermelon tye, nanasi tye, wunen dok season mene. Ki kumarac-ci ka bene season-ne mukene colliding-o be? Our more colliding ineno bene diversification of business pi dog ni wan weng wacat muyeme. Ka in itye cato muyeme an acato mucungwa. Kumeno ko. Kaka kwo, Juice, I mean juice. mon ma gitye Yes, en in en seasons ni. eh, mon ma tye i seasons atye ka waco ni ka waketo komedi ni muyeme ki mucungwa tye ka cek kare acel. Ka jo mukene tye ka cato muyeme, wan bene wacato mucungwa i ngete kenyu. Dong lubo ni pe kiket gin acel keken. Wa onenu ngo ma tye ka cek wek dano ocak ngiyo ni kare muyeme bene tye ento muyeme dong cok tum mucungwa dong tye ka ngo? Tye ka bino. Wek dano wang gucak nenone con con ni ka muyeme pe wacamo ngo? Wanutu ngo? Wanutu mucungwa. Eni bedo tye watermelon cek karacel ki nanasi. Dong iwaco ni ngo ma amito? Amito eni. Gin ma aneno pe tum i kumalo me Uganda aye bogoya. Bogoya Labol kono bogoya. December kono awer nongo mono yeyo mere bogoya i wigi ca weng nongo bogoya tye. Ma nyuto in nongo pito poro ni me bogoya muyeme ni nongo tye kwica. Ii, nongo Ka gimoni ka tye. kare pe muyeme ogik, itye I- me idok i bogoya. business acel moni. Bogoya woti tum, muyeme woti Ma bino. nyuto ni sustainability circle tye o constant. En kit ma dano arabo waco ni, ni ilipe alipa i business, mer ma tye komedi ni en aye tye ka bino idok iye. Ineno laka i kare me Valentine dano weng tye calo man komedi I kom kare me lacenne, nongo dano dano weng tye lacenne.
Kombeddi amito wacci Emma gin ma tye ka catte loyo weng. Kombeddi gin ma tye ka catte loyo weng rosari, yatariya, gin mo keken ma tye i kom dini. Buk bene, ki buk lega da kodi buk eni Reciting kono Hail Mary Full of Grace ngo ngo gini tye ka wille i level mo keken. Whether it's a Christian book shop, kono tye kwer, dano tye ka Atamo wille. atamo i biacara nyo i business in ibed ngat ma nongo is quick to change. Gino mo keken mutimme in myero wangi obed ka neno ni ngo ma aromo timone kany me ngo me neno ni anongo cene mo ka dong eni pe ka tic ngo ma aromo lokke iye ka eni ojemo ngo ma aromo lokke myero wangi ca weng obed alat. An atye ki larema mo ba Emma wek amiyi dong eni calo a final example. Atye ki larema mo He's a journalist. Nongo mako cal full. Oo i level mo, ticce ma dong timo ki neni me mako VIP photos. Ki dong me aryo, ticce me cito i yub mo keken kono tye kwee kono tye kwee. I was shocked anongo i Ambrosoli, I was shocked anongo i yek pa the late Jacob, Acito anongo i yik pa mac odwogo. Lawor atye ka neno TV ma tye ka yubo news. Aneno tye wa i Nebi i yik pa Honorable Minister Okumuringa. Cato ngo? Flags. Lakodi flags matino tino ma wan oketo kanyi. Wan owilo ki i town i kin piny mogo ma in inge ni kiyobo iye ni. alip adek adek. Ento en ka ocito ka ma VIP tye iye, pien in ineno an dong aruko mega oo, itye neno iye wee, iwaco ni, Ung, koti pa Nyeri leng ki mape-ni ba. En woto ka ma VIP, winyo waci ni, Ladit, koti ni leng ba, ah, net wek aketi, let me dress you up. Bino yubo koti manonok, alip apar, alip apar, alip apar. Nongo keto transport ciling adi me Keto cito? transport ciling alip mene ki tingo me nono pien ngeyo most only guys Emma ka ocito Ma alip obedo lamak cal?
Tye lamak bene cal.
Ento cato gin mene. Cato bene en ticce mene en tye ki camera ni ki ka ki lalwok calle ki en buttons eni i function acel acel when I went to um, ganga Nabanja gire Prime prime minister Minister. ma ocito i women's day celebration Emma.

Icato maber i event acel nino acel, en ebino ki badges miya aryo, ma nyuto ni en emilio aradi. Aryo. Ket kong dong ni. Nongo owilo alip adek.
Nongo en owilo alip adek adek.
Kom acel acel nongo tye ka nongo ciling alip abiro abiro. Ma nyuto ni in iketo ciling alip miya adek, iwilo gin miya acel, alip miya alip miya abicel, gin aryo, ento icito itiyo milion adi? Milion aryo. At worst, he says he makes between one point five, one point six. Ma dong idugu kwede, idugu mere bes. Ma bene ka dong ineno ni dong cok tumwe, ibolo welo alip abic abic wa lucaro wilo gicito gigwoko. Now, this is something there. Ki dong lakodi flags moni ma en ma kiyengo ni, national Matino. events-i. For him that is his work. Biacara ni mo keken iromo timo ne pa larem pat eni me mako cal ento in me tye woko kono calo mon megi wa ki lumegi wa magi tye cato muyeme ni iromo bene diversifying kit alemo man owaco kede ento ne cawa kene iromo cato gin apat kace kare me muyeme okato ngo mukene ma in iromo timo ne watye mere ka miyo tam ma megwa nyo tips